my country people una welcome back to my channel today doyin and pere they don finally settle their differences ever since they come out from the big brother naija all star season and also chichi don come out to come remember her ex-boyfriend they call deji and she don give the guy better woto woto again

why you no go back to your job whether you don quit the job she say no say she actually dey on a break for now and the reason na because she dey very busy since she come out from the big brother naija level up season and all of that so she actually say she no go into the big brother house just to come out to come go back to her job of being a radiographer rather she enter there to explore the industry Shevai come ask am say okay why be say most of her colleague once dem come out dem don dem no wan go back to their job she say well say some of them when dem come out of the show say life dey always favour them like the show dey always favour them while some people the show no dey favour them so those ones wey be say the show no favour those ones go need to go back to their job and all of that. But in the interview I come ask am say okay the issues wey be say you and Venita get what's up with the issue and all of that so Veni um, Doyin come talk say she no go spend ten minutes of her time actually talking about Venita the interviewer come ask am say okay wetin be the reason why you feel say you no fit talk about Venita so she come say the truth be say there's no reason to because Venita on the other hand no dey talk about her wey be Doyin so she too no go talk about Venita. say she don talk about everything wey be say she wan talk about Venita for the show say so anybody wey be say wan hear anything wey be say she talk about Venita make the person just watch the show ask am about her fight with Pere say wetin really dey sup other two of them don settle and all of that she say yes say she and Pere actually dey cool after the house say the truth be say emotions were high that day wey make Pere punch the wall the way e take do am say but no dey stupid to actually hit her So in the morning, come tell her say, I did bring that punch meet you for red for you. Then he come say, well, say she know to say he no go hit her. Say na just anger, he just dey angry at that particular time. To me, don't you dey very intelligent, but I don't know. Her lifestyle just dey scripted. There's just something about her where be say not just dey right somehow. To me she was more real when she come for level up than this all stars sef because this all stars eh it's as if she dey try to prove a point she just wan dey force things wey be say no dey there to me o just wan dey unnecessary controversial in every interview wey be say she don dey do so far the thing just sound so unreal to me. claim say you dey so smart, you dey so this, you dey so that, you no know say when you walk into an interview or you walk into a room where be say another person dey there, na you go greet. No be the people wey dey there na go greet you. Once you enter a room where be say people dey, na you go first greet. Come interview, you dey tell the man talk say you dey wait make he greet you. Makes no sense to me. people wey be say dey drag her talk say she come for podcast to talk about Venita just because of one thing one thing una hear wetin she talk for the podcast she no talk anything reasonable about Venita she no even talk reach two seconds about Venita for there so make una cut her some slack for that particular aspect so after the interview we come dey see she and pere dey do lovey dovey online so pere come come come say it's all love at doyin official you are a sweetheart doyin come reply am come say at pere who be you too come put three white emoji so as two of dem reconcile people come come out to come give their opinion about their reconciliation the first person here say pere doyin ilebaye venita adekunle sisi really entertained us last year come put laughing emoji you need to add ike and alex na all these people na seven of them na really give us a show for that start i didn't mean they remove the seven of them from that show na nonsense we for wash that one come say don't you tried make we not lie she wasn't scared of any of them

Give me over something that you said. Yes, I say no, no, no, no, this girl can push you to a breaking point if you can't control your emotions. As much as Doyin they do say she sabi more than everybody, I just hope say she go dey careful with the things where be say she dey talk sometimes because not be everybody be parent where be say go holy blow. Some men they not send you, they go really land the blow for your face and your teeth go come out. i am glad say both of dem dey actually don reconcile and na so life suppose be e no suppose dey that hard Onto Chi Chi matter, for those of una wey watch Big Brother Naija Level Up season reunion, we see the way Deji and Chi Chi fight dirty for there, they disgrace each other well well, the, the fight, the love, all the love, the shippers where they ship them before, the Chi Chippers, they were, they were in serious mode. wen she and deji dey dey around among people for outside say the guy go be a very different person like go dey treat her like an outcast say but wen dem dey for inside room together the guy ready to wash her clothes clean her leg do everything for her mean say deji dey ashamed of just because she be stripper she be erotic dancer and whatever wey be say she dey do that time she call out deji for the reunion deji on the other hand come talk say she she use the big brother naija level up Oshow as an elevation from poverty something like that. The main thing wey be say pain Chichi wey make her attack Deji like that during that during that time na the fact say she come out to come see and hear the things wey Deji talk about her for her back. For those of us wey watch the show, we see the way Deji trash talk this girl give other housemates for her back without her even knowing. He go come come dey kiss her, dey do all those things only for them to reach the reunion the guy dey talk say he tell her many times say he no wan date her but you have you have been sleeping with her you don't want to date somebody you have been sleeping with the person you have been using the person you think say you dey smart dey talk bad things about the person for back all those things i sure say na wetin make chichi as chichi remember all those things again she start to dey again to dey drag the deji and her fans they dey for snapchat they dey do ask me a question and all of that so person some people come dey ask her certain things about deji this first person is here say can he even handle her i was so sad seeing my girl run after him that guy where be like gay she she come respond come say cos i promise to share some of my replies come say una math no good o una math wicked o another person come ask am say deji didn't deserve you at all infact all the bby boys don deserve you Deji come reply hey God o come put laughing emoji. To be honest, Deji no deserve Chichi honestly because Deji lies a lot. Ah, no, no, no, no. People wey dey blame Chichi talk say she saw the red flag, she shook her head for where Deji dey. Love is blind. Most of the time, women when they dey love, they dey love completely unlike men wey be say their love dey dey conditional, wey be say they go love, they go see they use their other eye take dey look you. Women, once they dey love like they no dey see any other thing. Chichi go move pass this Deji of a thing because it's been how many years why she dey remember the boy again dey allow people dey ask her other question those questions wey dem dey ask you na something wey be say you suppose avoid you come even post am for your snapchat as what now so some of her fans don come out to come call her out because according to them they no like that type of thing wey be say she do so the first person dem come say she could have avoided all this unnecessary drama it's been years girl no one ask you to do this another one say does chichi miss deji cos she could have avoided this question the next one say she still wants him another one say it's been years like girl move on the last person here say free failed stripper one or trend with the career man rest and go meet your league madam chichi and deji who get league pass so as chichi make that statement deji come come out come reply her come say they just can't forget you no be small thing oo um as lord and personal saviour na wey dem no go forget deji rest chi chi you too rest una two una no dey shame. Anyways I hope chi chi go move on she dey always stay out of trouble I no know the one wey be say dey bite her this period una take care una bye.